Léif Kolleeginnen a Kolleegen, léif Ënnerstëtzerinnen an Ënnerstëtzer vu Bildung, ech sinn immens frou, Iech haut allegueren hei ze begréissen. Ech soen och alleguer de Vertrieder vun de Parteie Merci, déi komm sinn. D'LSAP, déi Lénk, d'KPL, déi Gréng kommen och nach raus, souwäit ech informéiert sinn. Hinnen e grouse Merci fir eis Ënnerstëtzung och bei der Mobiliséierungscampagne. Mär sinn haut zu enger ganz spezieller Geleeënheet hei, an zwar ass et eisen éischten Eduaction am Kader vum internationalen Dag vun der Bildung. De 24. Januar ass zënter dem zënter 2018 vun der UNO zum internationalen Dag vun der Bildung ausgeruff ginn. Ech begréissen och ganz häerzlech eis Kolleegen a Kolleeginnen aus den Europaschoulen.

Jiddwereen ganz häerzlech alueden bei eiser Postkaartenaktioun Meng 3 Wënsch fir d'Bildungspolitik matzemaachen. Wann der eis do eng Postkaart mat äre Wënsch ageheit, kënne mer iech zwar net verspriechen dat se realiséiert ginn, mee der kënnt awer eng Kéier dréinen. An da kënnt der iech och nach déi nei Publikatioun vun der Fondation Robert Krieps zur Bildungsongerechtegkeet ukucken, do hu mer e puer Exemplairen hei. Dat alles fannt dir do bei eisem Martin an eisem Zelt. Mir géifen ufänke mat engem Text vun engem Schwäizer Kolleg, dem Roger von Wartburg, deen am Lehrerinnen a Lehrerverband Baselland aktiv ass. Säin Text, wäert Där selwer feststellen, ass och extrem passend fir Lëtzebuerg. Ech hoffen, Dir hutt domadder genau esou vill Freed wéi mir der haten. an och nach Menke wäerten hunn. Mir soen dem Roger von Wartburg vun hei aus e grouse Merci fir d'Bereetstelle vu sengem Text. An domadder iwwerloossen ech d'Wuert dem Anne-Marie Eichenseeër an dem Michel Reuter fir Die Schule wird's schon richten.

Et ass déi éischte Kéier, dass mir als SEW den Eduaction am Kader vum internationalen Dag vun der Bildung organiséieren, en et ass fir eis e wichtegt Zeeche fir ze ënnersträichen, wéi wichteg Bildung als Fundament fir eng nohalteg, eng gerecht an eng inklusiv Gesellschaft ass. Gerecht Bildungschancë fir jiddweree sinn ee Garant fir sozial Kohäsioun a fir soziale Fridden. Als SEW sti mir an fir eng Schoul, déi gerecht ass, fir eng Schoul ouni Gewalt a Mobbing, fir eng inklusiv Schoul mat deenen néidege Ressourcen, fir eng Schoul, an där d'Enseignanten an dat psychosoziaalt Personal déi néideg Ënnerstëtzung a Réckhalt hunn, fir hirer Aarbecht an aller Serenitéit a Rou nogoen ze kënnen. Mee d'Realitéit um Terrain ass dacks eng aner. D'Enseignanten an dat psychosoziaalt Personal, déi all Dag virun de Klasse stinn, schaffen deelweis ënnert schwierege Konditiounen. Et feelt u Ressourcen, et feelt ëmmer erëm un Ënnerstëtzung an dem néidege Réckhalt aus de Chefetagen. D'Professionalitéit vun den Enseignanten gëtt ëmmer erëm a Fro gestallt. Vill Leit um Terrain fille sech ganz einfach eleng gelooss. Deen neitste Rapport vum OEJQS, vun deem e Méinden eng Zesummefaassung am Wort stoung, beleet ganz kloer, datt et dem Schoulpersonal net gutt geet. An dat obwuel si all fir hire Beruff brennen a gäre mat de Schüler schaffen. Mee eis Bildungspolitik gëtt leider ze dacks wäit ewech vum Alldag a wäit ewech vun de Klassenzëmmere gemaach. Déi Leit, déi all Dag an der Klass virun de Schüler stinn, d'Enseignants, sinn déi, déi politesch Reformen ëmsetze mussen an d'Konsequenzen direkt ze spiere kréien. Neitste Beispill ass d'Alphabetiséierung op Franséisch. Do gëtt e Projet an eng Timeline erstallt an d'Personal an de Schoule muss duerno kucken, wéi et sech gedréint a gekéiert kritt, fir dat alles um Terrain ëmzesetzen. A genee do ass et, wou mir als Gewerkschaft soen, Lauschtert op eis, lauschtert op den Terrain! Mir hunn d'Kompetenz an d'Erfahrung. Mir sinn och gewëllt, konkreten Input zu all Reform a Mesure ze ginn. Mee frot eis! Huelt eis mat an d'Boot! Ouni staark Enseignanten gëtt et keng staark Schüler a keng staark ëffentlech Schoul. Mir mussen d'Personal um Terrain konsequent stäerken. Den Enseignant, den Educateur um Terrain brennt wuel fir Bildung, mee mir kënnen eis et net leeschten, heen ze verbrennen. Als SEW-OGBL fuerdere mir dowéinst, Mir brauchen effikass an transparent Prozedure géint Gewalt a Mobbing. D'Wuelbefannen an de Schutz vun de Schüler an den Enseignant muss eng Prioritéit sinn. Et gétt dowéinst net wa Problemer kleng geriet oder ënnert den Teppech gekiert ginn. Kee Schüler, keen Enseignant soll oder duerf physesch oder psychesch Gewalt hinhuelen. Aussoe wéi Dat ass Beruffsrisiko kënne mir net akzeptéieren. D'Schoulpersonal huet aktuell keng Méiglechkeet sech effikass géint Mobbing a Willkür ze wieren. Et hänkt vum Gutdünke vun den Direktiounen oder den zoustännege Beamten um Bildungsministère of, ob Problemer eescht geholl ginn oder net. Dat kann net sinn! Gläich Recht fir jiddwereen! Mir fuerderen dofir eng onofhängeg Ulafstell, un déi d'Schoulpersonal sech wende kann, wann et sech humiliéiert oder schikanéiert fillt. Do soll an aller Objektivitéit à charge et à décharge kënnen enquêtéiert an dann Recommandatioune kënne gemaach ginn. Fir den Enseignant an dat ganz Schoulpersonal ze stäerken, brauche mir endlech Personaldelegatiounen an de Schoule, esou wéi dat am Privé scho laang de Fall ass. Déi aktuell Conférences du lycée esou wéi d'Schoulcomitéen am Fondamental si strukturell einfach net staark genuch opgestallt, fir als Vertrieder vum Terrain eng staark a virun allem och eng kritesch Stëmm ze hunn. Mir sinn déi lescht Joren ëmmer méi wäit ewechgeréckelt vun engem basisdemokrateschen a partizipative Modell hin zu enger Top-down-Gouvernance. Dobäi sinn et d'Leit um Terrain, déi all Dag mat vill Engagement a Motivatioun kreativ Léisungen entwéckelen, déi Kanner encouragéieren a fërderen. Mir sinn et, déi trotz alle Widdregkeeten all Kand all Dag eng gutt Bildung probéieren ze garantéieren. Duerfir ass et méi wéi iwwerfälleg, dass d'Expertise an d'Professionalitéit vum Schoulpersonal um Terrain endlech unerkannt gëtt. Mir kënnen net déi ganz Verantwortung fir Saachen, déi an der Schoul schif lafen, op den Enseignant vum Terrain ofwälzen, den Enseignant awer gläichzäiteg ëmmer méi a Rechtfertigungszwang bréngen an em dann kaum Matsprooche oder Matgestaltungsrecht zougestoen. Den Enseignant-Personal um Terrain ass den Expert vu senge Schüler. Seng Meenung ass wichteg, seng professionell Aschätzung ass wichteg a muss seriö geholl ginn. Et geet net duer, dem Schoulpersonal Resilienzkueren ze recommandéieren, wa si Alarm schloen. Dës Infantiliséierung bréngt weder deene betraffene Leit eppes, nach léist et iergendee Problem an der Klass oder mat engem Kand. Et suergt héchstens dofir, dass all Acteur um Terrain sech et zwee Mol iwwerleet, ier en nach eng Kéier no Hëllef freet. Domat wiere mir bei engem anere wichtegen Thema ukomm, deen eis allegueren um Häerz läit, d'Inklusioun. Den SEW OGBL steet ganz kloer fir eng inklusiv Schoul. Mee d'Inklusioun gëtt et net zum Nulltarif an och net, ouni datt d'Ressourcë sënnvoll do agesat ginn, wou si am meeschte gebraucht ginn, an dat ass um Terrain. Wat hëlleft engem Kand dee bescht gefouerten Dossier mat deene schéinste Berichter an Diagnostike wann et no zwee Joer Odyssee dann heescht, Et deet eis leed, mir hu keng Plaz a keng Ressourcen? Eng inklusiv Schoul kann net eleng op de Schëllere vum Enseignant gedroe ginn. Et brauch Psychologen, Sozialpädagogen, Educateuren, Logopäden an esou weider déi an eng Klass kommen, wann et néideg ass, an déi onkomplizéiert a schnell agräife kënnen. Et brauch effizient Mesuren déi séier hëllefen, soulaang de Problem dann nach iwwerhat ze léisen ass. Dofir. Lauschtert op d'Leit vum Terrain. Lauschtert no wa mir soen, dass et esou net méi geet. Leider hu mir allze dacks misse feststellen, dass nei Gesetzer an Direktiven um Pabeier gutt ausgesinn, mee dann am Klassenzëmmer net praktikabel sinn. Dofir, lauschtert op d'Experten um Terrain, mir hu konkret Proposen ze maachen. Mir brauche kee Pabeierkrich, keng administrativ Waasserkäpp, Kee Kontrollzwang, keng ëmmer méi komplizéiert an onnëtz Prozeduren. Wat mir brauchen, dat ass erëm méi Mënschlechkeet an eise Schoulen. Mir brauchen een éierlechen Debat iwwert dat, wat d'Schoul leeschte kann a soll. Mir mussen eis erëm op dat konzentréieren, wat um Enn vum Dag dat eenzegt Wichtegst ass, d'Grondrecht vun all Kand op eng gutt Bildung. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, mir brenne fir Bildung, mee mir wëllen net verbrennen. Wa mir eng gerecht, inklusiv a gutt Bildung fir eis Kanner wëllen, da geet et just, wann d'Leit um Terrain d'Gewerkschaften, d'Politik an d'Administratioun Hand an Hand zesummeschaffen. Ee grousse Merci un Iech alleguerten, déi haut de Wee hei op d'Eduaction fonnt hutt an déi Dier fir Bildung aschnitt. Merci och dem Här Ruppert, dass en hei ass vu Fokus. Zesumme kämpfe mir weider! Vive d'Bildung, vive den SEW a vive Eduaction!
Voilà, ech war net op Lëtzebuerg, op Englesch weider. Merci un all d'Kollegen aus den traditionelle System, déi komm sinn.

Merci och dem Vera. Merci iech denke allegueren, nach eng Kéier allegueren de Politiker, déi de Wee och heihinner fonnt hunn. An ech giff iech elo alueden, matzemaache bei eiser Postkaartenaktioun. Dir fannt se hei ënnert dem Zelt. Schreift eis op, wat iech um Häerz läit. Mir maachen dat public an dann däerft der, wéi gesot, och eng Kéier dréinen. Merci.